Соңгы бер 5-6 елда инде без игенчелек буенча яхшы гына эшләп киләбез. Урожайность буенча инде районда беренчеләрдән булсак та, ну бүгенге көндә 25 центнер, 30 центнер урожайность белән генә хозяйствоны алып бару бик катлаулы, авыррак, потому что дистопливога бәяләр күтәрелә, ашламага күтәрелә. Бүген көндә курорный зерно бәясе бик түбән, шуның өчен без унбишенче елның октябрь аеннан семенной хозяйство ясадык, сертификат алдык һәм шуның буенча быел инде ныклап эшли башладык. Безнең быел уже менә яңа сортлар сатып алдык, үзебезнең. Өч делянка гына була, Ульяновская 105 сорты, Орлан һәм Стиплер дигән сортлар. Һәм инде быел, Алла бирсә, безнең бу елгы урожайдан сатуга булачак Супер Элита, болай Казанский юбилейный, тәк һәм инде Икада, яңа сортлар болар, 109 Икада сорты һәм Раушан булачак, супер элита арпа. Безнең инде растение костюмы гына түгел, животноводство да заниматься итәбез. Аның буенча бүген көндә тоже әзерлек бара. Переменной хозяйство ясау турында планлаштырабыз һәм инде аның өчен кармаларны дөрес итеп әзерләргә кирәк. Шуның өчен безнең бүген көндә кармага әле Кукуруз, сирот һәм теге многолеткалар әзрәк керә. Шуның өчен многолетка белән дә ныклап заниматься итәргә уйладык. Һәм кайтардык менә люцерна семенасы, клевер семенасы, боларны тоже сатуга әзерлибез инде. Пока әле бер-ике ел, наверное, үзебез өчен, бер ел Киләсе елга уже сатуга чыгачак. Кукуруз бирә. Быел инде кукурузны зернога чәчергә планлаштырабыз. Семеналары кайтты, җирләре хәзер. Бер 100 гектар зернога алабыз. Бу инде әгәр игенчелек белән, терлекчелек белән ныклап заниматься итәргә уйласаң, обязательно кукуруз үстерергә кирәк, кукуруз кирәк. Әйе, люцерна, әйе, зернога. Борчак буенча безнең быелгысы елны 300 гектар. Однолетка була, монда инде борчак, вика һәм башка культуралар. И борчакны курар өчен дә 100 гектарда чәчәчәкбез. Семеналары кайткан. Рационда обязательно борчак булырга тиеш, вика булырга тиеш. Бүгенге көндә борчак, многолетка, безнең җирләр әз, севооборотны җиренә җиткереп эшләп бетерә алмыйбыз. Шуның өчен Быел рапс 100 гектарда үстерәбез, һәм инде сидеральный пар белән эшләячәкбез. Горчица белән узган ел да эшләдек. Һәм менә бу борчак культуралары севооборот өчен дә кирәк, животноводство өчен дә кирәк. Пар җире 200 гектарда пар җире калдырабыз. Бу инде сидеральный пар була инде. Ел саен инде без 100-150 гектарда тирес кертеп барабыз басуларга. Менә инде җирнең гумусы бик түбән. Фивоборотны йөрнәлттереп шә бетереп булмый, ул саламны басуда калдырып булмый, потому что бар салам безнең терлекчелеккә, иген нигә терлекчелеккә китә. Шуның өчен һәм инде микроудобрениеләр белән шәячәкбез. Быел известкование-ны планлаштырабыз.
Без инде э, быелгысы елны актив рәвештә э, био удобренияләр белән эшләргә җыенабыз инде. Э, минерал удобренияләрне генә минерал удобрениене кулланып, өстәмә биологик

Шулай ук семенной хуҗалык буларак делянкалар, сортлар белән эшлибез. Һәрбер сортның именно Заевский җирлегендә нинди уңыш биргәнен сынап карайбыз һәм нәтиҗәләрне Көзгә чаклы алып барачакбыз опытларны. Без инде 150 гектар, ел саен 150 гектар тирес чыгарабыз инде. Органик ашламы була инде ул. Ул бит инде бер елга гына булмый, 4-3 елга уже әйтә. Сидер былтыр менә 100 гектар горчица чәчтек тоже, сидеральный. Азимай чәчтек менә быел нәтиҗәсен карыйбыз ничек була. Туфрак безнең авыр. Туфрагын безнең серый лесной. Әйе. Җаңгыр була икән, асфальтчикка катып кала инде. Теге вакытында эшкәртергә җитмәгән бер ярты көнгә соң галасын катып кала. Менә ни докладлаганда да авыр җир булды.
Заикевский хуҗалыгы буенча техникалар көздән үк ремонтланып куелды.

Механизаторлар белән ике сменага бөтен әзерлекләр әзерләп куелган. Кешеләр җитә. ГСМ бар, ашлама кайткан, э, семеналарыбыз бар. Запчастларны алып торалар. Былай бөтенесенә дә җитешкән запчастлар. Чәчүдә барсы инде безнең чыга чагында шул әйтеп киттем бит инде алты агрегат зәптә булса әйбәт тырмада. Аннан шулар инде әкренләп күчә инде. Чәчүгә дә, именно монда инде безнең ике тона, ике кадимшат тора, 150 әйбен. Монда ана маккорниклар, каплатуда 9 трактор чәчәк. Монда каплатуда 9 трактор. Ашау ягы безнең автолавка менә машинасы бар, әйме кызлар үзләре йөртә. Ике повар, өч повар кызыбыз бар. Алар басы басуга барып шата, берсе монда шата. Ашауга без тотмадык инде моңалча. Тотма, тот Алай тотабыз димәделәр, тотмаслар бушка, ул бушка була инде. Ремонтный бригада әзер. Ана күреп торасыз, анда артта инде сызы нигә прицепка ни менә УАЗиклар, әйме, э, ниләр, э, станцияләр, э, теге 220 шайтан сваркалар, резаклар, болгаркалар барсын да салып, өч малай чыгып китә, бер сварщик, бер ни, Кәттеге тракторлар вот сайында дирәк ремонт айтырган как механик сыман. Ватылып торырга юл куелмаячак инде. Быел шундый ни белән принцип белән бөтен нәрсә алар шул запчасты да салып чыгып китә инде әзме күпме теге нинди ватыла торган әйберләр әзрәк барларын. Хәзер инде шул утырып чыгып китәсе дә шул егетләр, яхшы егетләр, яшьләр бит инде үзегез беләсез монда. Нормальный 30-40 яшьләрдә кешеләр.

Менә алар бер нәрсә белән хисаплашмыйлар инде. Төнне көне безнең белән шунда бергә эшлиләр. Ашарда кертүне тамырдан тукландырасызмы? Тамырдан да менә хәзер алдык бит менә яңа агрегат, әнә күренеп тора сезгә Хисетдинов Илфатка, әймәт бирдек без аны. Ана тагылган әй бит, имбада тыща дигән улай бит. Бер тун сала инде ул. Шуның белән катырганда шуның белән,